Dunsab ma' Bertu Balzan. Hawn iltqajna l-ewwel darba iżda nistħi ngħid kieku qatt niltaqgħu u ngħidu kelma. Dawn għalik. Grazzi. Kmieni llum, Sara, ta' x'kien? Ġie l-Ministru l-ġdid iżur l-iskola u ta' l-kumplament tal-ġurnata ta' vakanza lil kulħadd. Wara ġurnata l-iskola ma' tfal dan ikun jonqosni dan id-distorbju. Sa sitt xhur ilu ma kontx naf x'inhu ma' Vakanna naqra salf. Wara kollox mhux kulħadd jieħu gost jgħaddas rasu fi ktieb bħalma tħobb tagħmel int. Hawn ħadd din għaliklu. Iġri lestu inna d-dar ħalli narġaw immorru lura lej darna. Ma kienu xtrib li frinta u jiftħu. Namillek naqra Mela biġuha. Le le ma llum kontx titgħa jiena. Oqgħod attenta, tinsiex minn xiex għaddejt sena ilu. Mill-operazzjoni l ma tant ġejt ftiegħa jien. Jekk ma jerġax jinqala xi ħaġa oħra. Jinqala. Xi tidu jinqala? L-profs ma qallekx li kollox sew. U jiena naf x'qal il-profs.

Għaddi, għaddi, Rose. U siġu bil-qeda. Xinqala? Ara, Sur Gatt, it-tfajliet qed igergru li s-supervisors qed jagħmlu pressjoni esaġerata fuqhom biex itellgħu produzzjoni. Saħansitra jekk imorru t-toj li starhom sejrin warajhom. Ara, Rose, inti taf daqsi li bosta mit-tfajliet imorru fit-toilet biex jiskartaw. b'xi pejpu. Ma naqbilx miegħek. Inti taf li t-tfajliet fi żmien jew ieħor ikollhom bżonn imorru t-toilets aktar spiss. Se ċċaħduna minn da dritt naturali issa wkoll? Rose, ejja nkunu sinċieri. L-ewwel darba li qbadnihom ipejpu fit-toilets. Fit-toilets jistgħu jpejpu. Ah, mela taqbel miegħi int li jmorru ipejpu fit-toilets. Billi jieħdu żewġ nifsijiet waqt li jkunu qed jaqdu l-bżonnijiet tagħhom. Rose, Il-produzzjoni l-ġimgħa l-oħra niżlet ħafna. Għax ma tgħidx kemm għoliet il-ġimgħa ta' qabel? Jekk se noqogħdu sejrin hekk m'aħniex se naslu. M'hemmx fiex naslu, Sur Gatt. Agħti ordni lis-supervisors biex ma jessaġerawx f'xogħolhom. Imma dak mhux għalik qegħdin. Biex jilagħbuha ta' l-argużini fuq il-ħaddiema? Imma fuq kollox jekk itellgħu l-produzzjoni, bonus tajjeb qegħdin nieħdu. Ħna qilgħu f'widna l-ftit ċenteżmi żejda fl-aħħar tal-ġimgħa u ħallina, Sur Gatt. Għar ser navżak. Ser irrassaq l-ilment tagħna quddiem il-Group Committee u mbagħad naraw x'azzjoni għandna nieħdu. Stenna, stenna, Rose. Dalwaqt jgħaddili l-ħin tal-ikel u jien irrid niequm. Tibżax issa naħsiblek għal xi ħaġa. Poġġi bil-qiegħda. Tommy jogħġobni aktar, Sur Gatt. Jekk ma tridx inkwiet, kellimhom. Cora, ibgħat lis-supervisors kollha li bżonn inkellimhom.

Diġà ilbisna. Aħna bil-fors rridu noħorġu. Jaqaw, reġa' bdilek. Ħajjien. L-mimgħawa dinja li se mmorru. Barra minn hekk, veru għandi aptit morru niklu x'imkien. Mela noħorġu. Kemm minna li ġejna noqogħdu hawn, donnu qatt ma jkollok aptit toħroġ. X'dan il-flett jilqani. Hekk maqtuħ. X'differenza minn triq mimlija djar żgħar isom ħofor fil-ħajt bħal fejn konna noqogħdu. Mnalla waqqawilna d-dar. Jekk trid, taf li m'għandniex għalfejn nqogħdu fil-flats tal-gvern. Se nagħmlu l-mama għadnila li se mmorru. Biċċina tiegħi immorru. Għafna se mmorru jien. Sir tiddeċidi.

Iva Johnny, ieqaf ruħja se tobroxa dik il-mejda. U għaw it-tfal jama. Johnny, oħtok tidher ġejja. Le ma tidirx ma. Tardjat illum hu. Ma qaltlekx jekk hix overtime? Iva, ma dal-ħin is-soltu tkun diġà waslet. Imma x'il-van ma jaqafx hawnhekk, ikollha timxi hawn. Is-sena jkollha l-karozza ma tibdix iddum ma. Karozza. Naraw x'ġej b'dil-karozza.

Għandi ngħid, dit-tifla ta' li ta' taħtna xejbet għal galbu. Għandha mixja, iċ-ċaqliqa tagħha ġġennen il kull min jara. Terġax tibda bħas-soċċa, titfadel li kreħ fuqha. Daqshekk għal xi ħaġa hi. Laqqas. Li għad li xi qaħba, wara kollox, affarik x'taħseb int, eh? Le, skużi, jiena ma naħseb xejn. Mhux żgur rajta tliet darbit b'kollox kemm li ġejt noqgħod hawn. Ma xorta waħda ngħid, dak mhux il-bies li tilbes. U inti ta' tixkas, xkull waħda u koll. Isek trid tikmandax tilbes u ma tilbix. Tinsi xi tfajl tal-lum, speċjalment dawk li jaħdmu fil-fabriki, ħadu ċertu libertajiet, bejbu, jibsu kif iridu, U sfortunatament anke tal-mhux żartu xi waħda. Imma xi trid tagħmel hekk sejrin. Kif ma naqblux waħda? Waħda li waħda qatt ma qbilna. Kif inti serġa' terġa' tqabbad sigaretti ieħor? Għax inqallek it-tabib li qed jagħmlilek sara l saħti. Hekk ta' kompli, kompli forsi tik xi attakk ieħor u tara. Iċka, tobbajdu ħafna affarijiet. Wara kollox, minn mindu spiċċajt mill-pensjoni, Din l-uniku kumpannija li għandi. Għax int m'għandek delizzju ta' xejn. Hemm fil-gallerija l-ġurnata kollha kemm mitwila tissindika lil dak u lil dik. Jien nissindika? Jien nissindika? Biex ma tara x'tagħmel int. Intu waħdek inkom tissindikaw mela jien. Jien, jien nissindika. Mela tqalbu l dik u l-oħra x'għamlet dik kemm marret marġilu liħor kemm mar ma' nisa, eh? eh. Dak it-teleserios li taraw intkom li kollu titkellmu fuqhom. U mbagħad jitkellmu bl-Ingliż u ma tifhmux saħta għax Awstraljan ma hawnx. Iva kollox sew kelma kull matlek. Rik. Isma'. Jawdi taħdejna se tixtri. Min is-sindika? Issa billi saqsejtek jekk dik taħdejna se kollha tarbija, dik tis-sindika. Jien nafx tkun qed tagħmel. Għax kull waħda tgħidlek. Ikollha jew ma jkollix. Ma jidrilix. Qalu li lilhom sena miżżewġin. U ħadd għandu jkun ma jkollux tfal mill-ewwel. Insomma, ma tistax tgħid tpaw xi tkun ir-raġuni li nafu li kull ma jmorru l-koppji mingħajr tfal qegħdin jiżdiedu. Nalla minn banda ta' Ej ma ej. Kemm hu indiġest, issa wara l-muntanji. Murġigu jafa' responsabilità tat-tfal dak. Moħħu biss f'dawk id-diski tal-ġenn u tal-irvell u tal-ajjat. Kulħadd b'xi delizzju fid-dinja, aħjar milli jmur jilagħbhom jew jaħraqhom sigaretti bħalek. Għax hemm insib il-paċi. Dorothy, kieku jisma' minnek iħassak kieku minnhomx toqgħodu hemmhekk. Ġieli jgħidlu xi ħaġa. Ma m'hemmx tagħmel. Ma, se jkolli nħallikom għax għandi niltaqa' miegħu kwart oħra. Forsi mmorru niklu xi ħaġa barra. Daqshekk malajr? Seta' ġie miegħek. Ma nistax nifhem. Naħseb kieku stajtu toqgħodu, fil-flatta għad-tard. Iva, Papa, ipprova jfhem. Li ttuna xi ħaġa. Qatt, għax aħna. Ma kif jista' jkun li bniedem sensieh jasal biex jirrifjuta rigal mingħand missier il-mara, sempliċiment. Oliver, tgħidx hekk, tgħidx hekk, kulħadd bl-ideat tiegħu. Se nħallikom. Jaqaw, ma tlux li ġejt hawn? Le, le, mhux ma tlux. Sempliċement iltaqa' ma' żewġ ħbieb ta' xogħol u baqa' jitkellem magħhom. U jien ngħid għalija, ma nieħux gost nitkellem fuq industrial relations. Naturalment, biex ġejt tara l-mama ħrabt ħarba minn wara daru. Oliver, kif qed tagħmel int isek qed tgħidilha biex ma tersaqx 'l hawn. O papà, kemm Victor u kemm int tnejn ta' raskom. Se nħallikom. M'għandekx għalfejn twassalni. Ciao. Aktar ma xtaqtilha ġietx. U issa lanqas nista' nkun ġeneruż ma'.

Mela dek imqajma ma. Kemm dom tajt? Tgħidx kif qallet trasi ta' taħt fuq nistennik. Ma tlekx li sandum illum? Taf li saru t-tlieta, sinjorina. Jaċ, ma xtajjem il-ġoni. Ma fej kont sa dal-ħinijiet? Id-disko, ma ma tlekx li sejra d-disko illum? Ma bżarx tiġi waħdek dal-ħin. Orqot, ma, lezzjoni.

Kont nistenna li nsiru nafu lil xulxin hawn. Jiena niskanta kif minn disa' min-nies illi noqogħdu f'dan il-blokk bini daqshekk imwarrbin u mbegħdin min-nies, nistgħu nibqgħu daqshekk żmien ma nitkellmux. Isna m'aħniex ġid. Ara ma tħallix il-biba miftuħa ta' dak l-asfur, sar. Eh, hekk imissu jagħmel, ma rridx mit-tlira tiegħu dak, u sabiħ. Ejja. Tajjara. Dan ta' fuq net jiġru. Nara. Donnu xaħat qed jokrob sarf. Bil-flet ta' fuqna taf ġej. Tajt ġara xi ħaġa. Naħseb aħjar immur nara. Iva, mur għara ma mhux kollha bżonnok. Father, għanna bżon lajnuna tijak, jek ma importax għanna bżon għamlu telefonata. Iva, mela, lera, mela ġara. Mela xej gravi, ma ta' fuq ħassa ħazin, u għahjar nċablu la' tabib, għalissa zawġa mux qijatem, qijatem xol. Għandi numru tiegħu wara. Mela le, ħalli nċempel jiena. Ġara xi ħaġa, Rams. Xejn gravi, ta' fuq hekk ħassa ftit ħażin. Tajt nitla' nagħti daqqa tita. Għalissa mommi ma ġemba, ma ħjar titla' taf xax ma tantx tinqal. Iva, mela li għani ġej. Doktor Maġor, eh, Fader Salv, eh, dak li jinqodu fil-bini tal-gvern. Iva, iva, minni hawnhekk. Eh, jimportati ġiftit ġara x'inċident. Tajjeb. Kollox sew. Qed nistennewk. Grazzi, grazzi. Intom kif indunajtu? Jiena kont ġejja minn barra u smajt bħal krib ħireġ minn hawn ġew. Jien ma smajt xejn, da dejjem bit-television jgħajjat hemm ġew ma nisma' xejn.

Imma kif dejjem jara x'inqala' xi ħaġa, mhux? Hekk hu, hekk hu. Ah, hawnhekk Alla ħares inzerta tkun waħdek. Isna mitfunin hawn. Għalhekk jien dejjem imwerwra kemm inna noqogħdu hawn. Mhux għalhekk ma noħroġ waħdi jien. Ma nsugax inħalli l-mara waħedha. Dnub ukoll ja ħasra żewġha kellu jinzerta xogħol. M'għandix affarijiet kbar qed jgħaddilha. Ara, sakemm jiġi t-tabib nidħol jien aħdejha. Eh, hawnhekk wieħed bżonn lill-ieħor, illum jien u għada int. Hekk hu. Hawnhekk kif aħna l-bot minn kulħadd, aktar u aktar għandna bżonn il xulxin. Insomma, laqwa li m'għandha xejn. Isek ikolkom bżonn xi ħarġa jidulna ta' Rose ruħi aħna ninżlu, ħarġoni dal-waqt jitlobni biex jikol. Aħjar ma, ċawalikum. Aħna ser ninżlu kol, jekk ikolkom bżonn issejħu li għajtu li uniġi tajja. Jiena se nidħol ħdejha paw, tinsix sakkar il-bib sewwa. Issa, issa se jobdu għal isptar, veru? Veru ħassa ħażin? Eh, manda xej ruħi. Ejja ħalli intik tiekol ġoni. Issa mbagħad niekol. Mhux bladdoċ, żewġ kuċċarini ordnali t-tabib. Iva, madana kollu, tix tferra l-fixkun kollu, job tonni u neħles. Morala, x'jien nagħmel hawn fejn hemm waħdi maqfula u ġew qisni annimal? Ħa toħorġu llejla? Sewwa tagħmlu. Uff, kif ġbajt il-ħajja li kien Alla joħodni. Fejn se nitiġerrew illejla? Ma ħriġtux ilbieraħ? Ma kontx hekk intibni, dejjem hawn madjuli. Ġennitek dik!

Ha ixħu. Il-Kanada u ħatfitek taħt ifreja. Ha ma ixħu. Fittin li aċċettajta li tiġi toqdu għaw miegħi. Xkont tagħmel waħdek? Mela jien mhux waħdi. Dejjem tiġġerrew barra, dejjem għandkom fejn tmorru. Għaru kaza, donnu s-saqaf se jaqa' fuq raskom. Imma mhux dejjem se tkollox lest, x'jonqsok ma.

Hypocrite. Iżik ħajr l-Alla li m'għandekx li għandha hi. Jekk qed tagħmel lil sin ħażin li għandha, naqbel miegħek. Issa ser tibda tibbotja wkoll. U smani, jekk ser tibqa' bil-gaddu mejli ħalli ma morru mkien lejla. X'ħaġek ikollok bżonn biex minn l-ewwel dawar il-kliem. I know you. Kif xbajti ħasra? Kultant titini li nispara rasi. Mela nala ħalq u ma ngħid xejn. Inħallija tkompli tirrovina l ħajjitna bħalma diġà qiegħda tagħmel. Ifissa tagħha mhux kelma kull mat. Inti tibqa' hawnhekk, mhux għax tassew marida, ma xtridek hi. Mur oqgħod magħha mela, mama sboj. Iva, jien ma jiena sejjer imkien, u xek trid. Mela ma mmorru mkien. Waħdu mhix waħdi jiena sejra, jiena minix it-tifla tagħha. Inti minti sejra mkien, jew mija jew xejn. Waħdu mhix waħdi jiena sejra. Imkien minti sejra, inti tibqa' hawn miegħi. X'fettilni ġew dan il-pajjiż.

Dan xinu? L-asfur. Sigur daħal xi qattus. Għada se juhu battikata ma l-asfur issa. Dan xinu? Anzi, l-asfur għadu ħaj. Tibżax tinsal fil-kalma bis-safar kollox jissewa, kollox jissewa. Dak it-tabib minn fejn wasal? Ara xur kaza, skużani dun sarf. Le, ma ġara xej, Dorothy. Dan it-tapit tiegħek? Iva, skużani. Ma ġara xej, ma ġara xej. Tar, għaxa fuq jaqbel daqsxejn ir-riħ. Ma importax, ma inti waddabtu apposta xkull waħda. L-asfur. Għadu ħaj, għadu ħaj. Għall-inqas. X'ġara, Dorothy? U le, le, le, ma ġara xej. Ċident zaħir fik li seta ġara li kulħadd. Jekk għamennilek xi ħsara, inħallsuhielek tafx. Le, int ma tarax bi tħallas. Qis li int ma toqgħodx tinkwieta ruħek, l-inkwiet mhux tajjeb għalik. Victor, x'ħin trid tista' tinżel għat-tapit? Kollox sew Fadil, arani ġej. M'għandux ħajja saf. Sewwaġ sahek ġiet. Kollu sewfik eh, ħalli nġiblek it-tapit. Taf kemm li ngħidilha biex ma tħallix it-tapit f'ħoġor it-tieqa. Kollu ħtija tagħha li ġara, imma ma tafx ma rridx inkompli ninkweta. Sewwa tagħmel, imbagħad wara kollox ma waqgħetx id-dinja, tafx. Kieku ta' Pete waqa' mgħallem se jkun għasfur issa waqgħet id-dinja fuqu. Jgħaddilu, jgħaddilu tibsax. Idħol fik ħalli nġiblek it-tagħlim. U le m'hemmx għalfejn, dur. U le, idħol, mela se toqgħod hemm barra, idħol, idħol. Għaddi fik. Ħalli nġiblek it-tapit. Hawn fik. Grazzi. U l-Dori tiegħi dila biex ma toqgħodx tinkwieta minħabba l-asfur. Kollha. Ħalli waslek sabba.

Ilek ġemma sħiħa torx minn filgħodu, sewwa qatlek m'għandek sabar id-dar. Iva xi trid noqgħod nagħmel hawn ġew. Noqgħod nisma' lilha tgerger bl-artrite, mhux biżejjed nisma' ħallel kollu. L-lej kollu, l-lej kollu. Le, le. Ronnie, kemm-il darba tqajmek bil-lejl? Għalfejn ma tgħidx li inti ma tafx taf tifiqilha lil ommok, mama sboj? Int ma taħmilhiex. Qatt ma ħmiltha. Għalfejn ma tgħidx li qatt ma aċċettatni? Forsi għandha raġun għaliex ma taċċettakx. Taf x'inhi r-raġuni? She never thought I'll come from Canada u nisirqilha l-bambino tagħha.

Tassew oġobtni s-suq. Veru oġobtok Pawl. Jew biex tagħmel li kuraġġ qed tgħidli. Qed ngħidlek oġobtni isek waħda li ilek is-suq għomrok u ħajtek. Isma' aħna se nibqgħu hawn jew se nidħlu ġewwa bil-mixi. Nagħmlu kif tajdu, l-aqwa li wasanna qawwijin u sħaħ. Ija, ija, Ġoni, inżel minn hemm, ejja, inżel, ejja. Ma,

Laqqas ħoss ma tisma'. Ma, tili biċċa ħobb soħra. Naw ruħi. Kim jidher għal qalbu ġuni. Jekk kienek ħafna tinżillek għasel hawn. Tajt fej għamil Tommy. Jien ġib Tommy għaj. Ma rajt il-sigaretti ti għaj jien ċimkien. Ah, Rose. Ah, hu għed, minti għaj. U lej, nizziltom il-karozza. Oja, hu, ha. Naħseb waqaw li ħalli mun nara. Kemm tinkwetani bit-tipjip li tpejjep xħela ta' flus. Ħallihom igawdu. Dan ma ħa jaqbel għax daqsa jdaħħan, anzi minn meta marant it-tabib u qallu li qed jagħmlu l sara naqqas fi. Ma xorta ta' fadu jdaħħan. Ħallihom igawdu tfajl it-tallu. Ftakar f'żożitna, kol misna mjassrin. Illu ma qas tal-żarda tkellimhom. Jekk għandha 24 sena magħluqa ta' se talaq il-25. U iva, dak sa kemm issib il-ġuvni adattat għaliha. Mbagħad tara kif tazzetta. Xorti ħażina miskina. Kella ġuvni miġnu warajha. Ma niskantax. Imma għadha żgħira fuq kollox. Sibtom ta' Imma l-art kienu għax indelli li ġibtom.

Kollox sew sis. U inti, Ron, tajjeb? Nofet, kif kellna ninzertawkom hawn? Aħna hawnhekk appostna jiena u t-sija l-ora. Konna qed ingawdu ftit l-arja tal-baħar. Good. Ilkom hawn minn filgħodu? Aha, Insomma, nice meeting you mela, uncle. Ciao, anti Laura. Jek tridu staw tibqaw hawnhekk. Aħjar immorru għandna l-ħwejjeġ wieħedhom. Mela intom tafu. Ciao, ciao zi. Ciao. Qed taħseb ħalli l Ma trix tkun psikjatra biex tintebaħ li mhux kollox sew bejnietna. Kultant naħseb li aħjar ma ġiba xejn l-hawn hija Ġorġ. Ma kienx holiday ġi ġew jagħmlu. Ikolli ngħid li hi kienet il-ħtija li ħaffitlu il-pass lejn il-qabel il-missiera.

Jien ukoll għandi xi ngħidlek. Xi kkejk sabiħ bħalma taf tagħmel. Le le issa bdejtu. Fuq is-sufan qatt naħdem is-suf. Kont ma tiflaħx? Le. Illum ħassejtha l-ewwel darba. It-tarbija. Kmini wis. Le, tajt kemm tatni b'saqajja. U inti bħalek fejn taf biex tagħtek. Iva, tagħti ċans. U ta' tliet xhur. Tħossa fik. Tħossa. Tiċċara.

Naħseb li din mara ta' data ma' ġenna xejn ma ġiex raqluta. Għadhom kan waslu għamma missjara naħseb li. Petru Puliti edukati, mhux bħalu ta' għax vera ta' wara l-muntanji. Konti l-attarax u nieżel da waruċu daħħal oħra, eh, Slipni. Intela fuq il-bejt, intela l-kaxxa. Tanċ paċ paċ ta' m'għandekx tippretendi li jien għandi naqbel miegħek, int għandek l-idea tiegħek u jien għandi tiegħi. Prost, jiena nifraħ għalik li ħaqt fil-kumitat tax-xogħol. Imma xorta għadik b'idea żbaljat. Idea żbaljat għax nimxi wara partit li ħares l-interessi tiegħi ta' ħaddiem li jien. Ħaddiem, ħaddiem dawk merijiet, dawk ma' idejat ta' dari. Illum il-partit ikollu ma' konxi li il-ħaddiem huwa element ewlieni fis-soċjetà. Xtafu li l-ħaddiem huwa element qawwi u mingħajru ma tistgħu tagħmlu xejn, issa qed tipprovaw tinħabbu miegħu. U l-partit tiegħek taf x'inhu qed jagħmel? Qed jipprova jisserva bil-ħaddiem. M'għandux viżjoni ċara ta' dak li għandha bżonn Malta u jrid jagħmilha ta' tarka tal-ħaddiem. Ħallina. Bil-mod, Oliver. Għaliex jiena dik li neqdew bil-ħaddiema lili tkidni wisq. Int ipokrita! Eh, ipokrita ma tgħidlix? Lili ma tgħidlix ipokrita? Issa tgħid dan il-kliem, biddilt it-ton issa insejt kemm kont tajjeb ma' sħabi l-ħaddiema fuq kollox lili. Ħin wisq tu kwieti. Kif batofu l-politika.

L-ewwel darba li għamiltu hekk. Għax missierek ħaseb li se noqgħod għall-insulti tiegħu jien bħalma kont noqgħod meta kont għadni għarus lilek. Dak qatt ma ridni ġo daru. La u lanqas ommok, illum ħareġ kollox fil-beraħ. Inti tajt fik. Nafx li għad ngħid u hekk titmur għandhom mur waħdek li li tqisniex. Imur jixxejjer u l-partit li jżomm miegħu. Ma naħlux politika f'dajna dik. Ila tinħema din tal-lum ila żmien tinħema. Jekk missierek sinjur, jien ħaddim fit-tarz. Allura b'daqshekk. Minn dejjem kellu f'moħħu biex ilaqqak ma' xi ħadd tal-klassi tiegħu. Mhux dik biss li ma tafx, li missieri mhux qiegħed m'ommi wkoll ta' tifajni u ara jien jipportani minn missieri. Għalfejn qed tgħidli dan kollu fik? Jien mhux dejjem lilek ridt. Naf, ma rridunix. Ma żammejt qiegħed, għax kont inħobbok.

Ħalli bikmietu li t-tifel tiegħi iġġennu xi għażżibel. I hate you! Għax ħallastu kollu. Għam dawrin tajja faw. Oh, naħseb li Johnny, di bieċa xolta Johnny.

Għadu ma jafx insarraf jien. ċali ċali. Ġrali fuq li ġrali. Taf li mdawrin bil-ħallilin għaw int? Xiso Marija, ħallilin. Eh, ħallilin, ħallilin, eh. Xtab xejn nibżan oqgħod hawn waħdi jien, ma kienx li rridu jwessaw biex jew tefgħu

Ejja mort inwaħħal f'Ġoni ta' Anna. Xabilt! Ħallini bħal sata! Ħallini! Taporti aktar zi. Tlewimna li d-darba naħlet ommu kienet ila tindaħal bejnietna. Ma l-għura battu tlaqt. We're not the same, Ronnie and I, uncle. Niftakar meta ġejt lura mill-Kanada l-ewwel darba, he loved me, wara hekk erġajt ġejt lura. Daqs kemm kontu tidhru kuntenti, ħass. Konna kuntenti iva veru, ma minn sena u nofs żwieġ she changed. Ara Cynthia, inti ħadd deċiżjoni fis-saħna. Cynthia, fid-dinja kulħadd jitlewwem, ma tix toħodhom daqshekk kbar. Ara, Isma' minni, jiena lissa m'għandix għalfejn inkun naf ir-raġuni tat-tilwima ta' bejnek u bejn. M'hemm xejn x'naħbiti, tista' tkun taf. Tista' ma tgħidli xejn għalissa. L-importanti li tieħu l-parir tiegħi. Inti jeħtieġ li terġa' tmur lura f'dar żewġek. Never! Ismani, Cynthia. Bli għamilt inti Dennis ħaġġib. L-inkwit ma teħlis minnu u daqshekk u jispiċċa waħdu. Titkun mara biżejjed biex tidħol ħalli solvih. Issib it-triq tan-nofsa bejn l-inkwit li għandek int u ma' żewġek. Tasal f'kompromess. Sa ħalli ngħidlek x'nagħmlu. Issa jekk trid iwasslek jien lura d-dar. U jekk trid, għidilhom li wassaltek jien. Isu qatt ma kien xejn, tajjeb. Saranna. Idħol idħol għandna. Le le, xtaqt biss inkun nafu x'minnu dak li qal lit-tifel. Mela x'seta' ġara għandna? Johnny niżel minn fuq il-bejt imwerwer. Qalli li hemm xi ħadd qed jisraq l-affarijiet minn fuq il-bejt. Isma' Johnny xi minn daqqiet jistħajjel ħafna xorti. Le skużi ta, it-tifel mhux miġnun. Veru għadu tifel imma mhux giddieb u ma jaqlax qlajjiet. Lili qalli Pawlu lilek serqulek xi radju u inti armajt tajjat f'wiċċu. U lanqas biss kellimtu jien u aħt. Lili mhux hekk qalli, qalli bdejt tajjat f'wiċċu dwar ħabs u mhux ħabs. Donnok qed tissuspetta li hu seraqulek ir-radju? Lili ħalifni li m'għamilt xejn. Insara x'ġara b'hawn. Ħa dehxa u ma jridx jerġa' jitla' fuq il-bejt. Werwirtuli tifel! Isma', jekk Johnny jiddeħex mix-xejn, għaliex kemm kelma jieħu għalih, allura mhux tajjeb għal man nies, hux? Ejwa Pawl. Grazzi. Sett tista' tkellimni hekk? Inti veru vili! Iva. Prosit, ħej Anna. Tiġi hawn wara biebi u toqgħod tinsolentani. Ara ejja, ejja ġewwa Pawl. Le, le, le, imx għalja tinsolentani. Vili ngħidlek, vili. Għax sibtu tifel il-Ġoni. Anke martek taqbel. Le, Anna, ruħi, jien hekk għandi nagħti raġun lil xi ħadd il-żewġ jista' nagħtih.

Semmur tirżar, Semmur. Nibgħu spiċċajtu għalija. Daw x'nisuma. Filli ħbieb filli maħniex. Ma rridx ngħidlek qudiema, m'għandha raġun.

Dik ma trid xejn. Min jaf li kieku kienet ommok. Ronnie! Ronnie! Ejja!

Ajar tara binta x'qed tagħmel. Ifissa biżejjed, Paul se tibqa' sejjer tajt. U għax li kum ntħalċint fiha l-affari, kont nirranġa kollox jien. Eh, skużi, Sara mhux jien għamilta, Sara int għamilta, ġejt waħħal fih mingħajr ma kont fi żgur. Issa taf ġara minħabba fik laqas lejja mu ma jħallsu laqas qed isellmuli. Żgur se jnaqsulek xi pens milli għandek. Mhux fatt, ma jiena nobgħod ikolli xi ngħid mal-ġirien. Mela mur, Mur kellima, ħalli tajt li waqajt għalija, mur kellima! Kellimhom xafil għala u biex ma niksirx kelmtek għalek. Inti taf li t-tort kollu tijak kien. Li tort tijaj? Għax ma tajċ li trid patti għal dak li sim ħazin li għandek. Ma tajt li għandek raġun. Għandek raġun u għal iva, minn fuq. So, għal sekka minn tivili. Ija, dak għala ija, vili jena. Għal ma tuf vili iva. Ma xi waħda minn tiegħi jien. Arħamu l-orqod. Għax hemm insib il-kwiet u l-paċi.